Dan? Mela, ħa naraw nilqgħu magħna issa. Hemm hu, Kane Said, nilqak magħna. Grazzi tal-li Insellimlek, Antonella. Provajt inżomm daqsxejn fil-ħin imma programm li jkun live u hekk, però nieħu pjaċir meta narak fil-programm tagħna li huwa importanti illi dejjem Naf li għaddejja kampanja ta' arfin Take Action. Mana Kane Sajd li huwa il-manager għal-komunikazzjoni l-Fondazzjoni Lob Responsabbli. Narawk diversi programmi kemm anki ta' waqt ma' Angela Ġus niskata u ilkom għaddejjin ħafna b'din il-kampanja per dinja Kampanja b'saħħitha ħafna illi anke YouTube inkun qiegħda nfittex xi ħaġa oħra titla' u verament nixtieq ngħidilkom proset għaliex żgur qed tagħmlu differenza. Ġifieri ħafna nies illi kemm hu importanti li nkunu konxji kif nistgħu ngħixu ħajja aħjar u kif nistgħu wkoll ngħinu lil ħaddieħor. Qed forsi ejja nibdew daqsxejn nitkellmu dwar anke d-differenza forsi bejn gaming u gambling. Tajjeb illi ngħidulhom. Eħe, importanti immens, Antonella, li nkunu nafu d-differenza bejn terminoloġiji li illum il-ġurnata nisimgħuhom on a daily basis, ta' kuljum. Mela, jekk inti taqbad il-gaming, hija l-attività, dak kollu konness mal-prattika tal-logħob virtwali fejn inti tista' tgħid li ma tkunx qed tirriskja. flusek waqt dan it-tip ta' logħob. Nistgħu nagħmlu xebh komparattiv mal-console gaming. Issa, vis-à-vis il-gambling, li huwa bil-Malti logħob tal-azzard, hemmhekk għandek il-gambling logħob tal-azzard li jseħħ f'land-based gaming parlours bħal m'huma casinos, kwienet tal-logħob, hemm swali tat-tombla, eċċetera U mbagħad għandek l-iGaming li huwa l-gambling ipprattikat online. Hemmhekk, f'dak ix-xenarju, inti tkun qed tirriskja flus, ġid, proprjetajiet, jiġifieri importantissimu li kemm fil-gambling, u kemm fil-gaming tiġi pprattikata r-responsabilità, Antonella. Illum il-ġurnata gaming vera ma jinvolvix riskju ta' flus, imma bl-avvanzi fit-teknoloġija, insemmi terminoloġiji moderni bħal m'huma loot boxes u skin gambling, Bil-mod il-mod qed jidħol il-kunċett ta' logħob tal-azzard ukoll fil-logħob virtwali. Allura, il-Fondazzjoni Logħob Responsabbli ssemmi kemm il-pożittiv u kemm in-negattiv. Aħna l-kelma gaming għadna forsi ma nifhmuhiex sew, ngħidu mela la gaming ħa jilagħbu. Issa, u dejjem jidħlu l-flus, eċċetera, eċċetera. Mbagħad forsi ejja nagħtuhom anke eżempji fejn mill-lat pożittiv u mill-lat negattiv għaliex imbagħad wara għandi filmat li nixtieq li nuri wkoll waqt din il-diskussjoni tagħna. Mela, meta aħna nitkellmu dwar gaming, logħob virtwali pprattikat mit-tfal tagħna, miż-żgħażagħ tagħna, mill-adulti tagħna, hemmhekk importantissimu li ndaħħlu l-kunċett ta' responsabilità. Antonella. Issa, iż-żmien dejjem jevolvi, t-teknoloġija dejjem tevolvi u fejn jidħlu t-tfal tagħna importanti li l-ġenituri jkunu aware ta' ċertu prattiċi ta' kontroll. Għaliex? Għax jekk il-gaming li kif għedt tajjeb ħafna inti għandu l-pożittiv tiegħu, pożittiv, x'inhu l-pożittiv tal-gaming? Għandek il-hand to eye coordination, qed issaħħaħ l-abiltajiet ta' attenzjoni tiegħek, multitasking, anke eżerċizzju fiżiku vis-à-vis dan il-virtual reality gaming. Jiġifieri l-gaming fih il-pożittiv tiegħu, imma bħal kollox meta jiġi prattikat b'eċċessività, x'jiġifieri? Meta t-tfal tagħna jibdew jagħtu importanza b'ossessjoni lill-gaming flok affarijiet oħrajn importanti bħal il-familja, is-soċjal, bħalma hu x-xogħol tal-iskola. Hemmhekk irridu noqogħdu attenti. Allura irridu nużaw ċertu prattiċi, hawnhekk niġbed daqsxejn il-widnejn tal-ġenituri, one biex joqogħdu attenti t-tfal tagħna, x'tip ta' logħob qed jilagħbu, jekk il-logħob li qed jilagħbu huwiex adattat għalihom. U għall-età tagħhom ukoll. Hekk hu, hawnhekk insemmi l-famuż Peggy Number li kif nixtru logħba lit-tfal tagħna naraw dak in-numru fuq wara tal-kaxxa u jkun li jkun adattat naraw li jkun adattat għall-età ta' wliedna. Dawn huma kollha tips żgħar li at the end of the day jaffettwaw Antonella. biex naħarbu kemm jista' jkun mill-eċċessività. Li qed ngħid għat-tfal tagħna jorbot ukoll għaż-żgħażagħ tagħna, jorbot ukoll għall-adulti tagħna. Il-gaming irid ikun, irridu nużawh bħala attività ta' rikreazzjoni, ta' divertiment. Hemm ħafna aktar affarijiet importanti. U nixtieq insemmi wkoll, nagħmel parentesi, hemm differenza bejn professional gamer, Antonella, social gamer u problematic gamer. Hawn min jilgħab il-logħob virtwali bħala xogħol, jaqla' l-flus minnu. Hemmhekk tidħol ċertu eċċessività. Imbagħad għandek il-gamer soċjali li inti qed tilgħab bħala rikreazzjoni u għandek iżżomm il-limitu ta' ħin. Jekk taqbeż fl-eċċessività u tidħol l-ossessjoni, hemmhekk qed ta' inti taqa' fil-linja tal-gamer problematiku, li l-Fondazzjoni Lob Responsabbli toffri s-sapport tagħha wkoll. Mhux biss noffru s-sapport viżavi logħob tal-azzard u adulti fuq it-tmintax-il sena imma noffru wkoll sapport lill-ġenituri li forsi għandhom daqsxejn ħsieb fuq moħħhom qed jinkwithom daqsxejn it-tifel jew it-tifla qed tqatta' ammonti kbar ta' ħin quddiem l-iskrin. Jgħidulek u le jien għandi żmien biżżejjed issa. Ġi din m'hemmx età tista' mhux għax it-tfal donnha tista' tiġrilhom jew liż-żgħażagħ anke lill-kbar u ġieli jiġri Meta persuna jmur għal xi ħaġa eċċessiva, għaliex donnu jħossu bored u jara x'ħa jsib biex jeċċita ruħu, biex minn għalih la ħa timmotiva, minn għalih ħa ttik dik l-adrenalina u tispiċċa bi problema. Ekku, l-eċċessività twassal għal riperkussjonijiet, Antonella. Importanti li kif naraw li t-tfal tagħna jew aħna bħala żgħażagħ u adulti qed inħossuna li l-eċċessività qed tegħlibna, Ħadt pjaċir nara l-intervista tas-sinjuri ta' qabilna tal-Association for Model Engineers. Dawn l-attivitajiet huma importantissimi għaliex iservu ta' alternattiva għall-eċċessività. Allura rridu nżommu daqsxejn ta' kontroll u bilanċ. Ekku, Kay, jiena xtaqt li għandna dan il-filmat Carmel Busuttil fejn qed jitkellem qed naraw anke t-tfal jilagħbu l-futbol, Carmel Busuttil kulħadd jafu huwa idolu ta' dawk speċjalment li din fis-settur sportiv. Ekku jiena tal-involviment. Jiena ħadd pjaċir li erġajt qed nara u hemm uċuħ li qegħdin iwasslu dan il-messaġġ, jiġifieri għandek nies li kulħadd jafhom li dawn ukoll jgħidhom isma', Take action. Ejjew narawh flimkien. Iż-żminijiet jinbidlu u anke t-tendenzi. Qabel, il-ġenituri kienu jħeġġu lil uliedhom jipprattikaw xi sport, xi attività kulturali jew artistika. Il-logħob virtwali u l-logħob tal-azzard online saru ħafna aktar aċċessibbli u ħafna aktar attraenti mill-attivitajiet l-oħrajn. Ħafna ġenituri jippreferu lil uliedhom joqogħdu ġewwa kemm biex inaqqsu l-perikli u wkoll biex jiffukaw fuq l-istudju. Għal dawk ikbar fl-età imbagħad il-każinò jaf jibda jservi bħala l-ħarġa tagħhom. Iż-żgħażagħ tal-lum qegħdin jqattgħu wisq ħin bilqiegħda, jistudjaw u jilagħbu. L-eżerċizzju fiżiku donnu sar attività tal-ftit. Iż-żgħażagħ qegħdin jirrikorru għall-ikel ta' malajr li ħafna drabi mhux tajjeb għas-saħħa. Ħafna qegħdin jirriskjaw l-obeżità. Agħar minn hekk, Il-logħob eċċessiv jista' jkun iż-żerriegħa biex dawn iż-żgħażagħ jaqgħu fil-vizzju u jispiċċaw vittmi tal-logħob tal-azzard.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 L-iktar kelma li hekk f'daqqa waħda jiena Bilanċ, kemm hu importanti l-bilanċ f'kollox, kull ħaġa li nagħmlu fil-ħajja tagħna u nippruvaw niġbdu l-attenzjoni, ġifieri din il-kampanja issa qabdet ġmielha ilha għaddejja u kif se tkun imqassma, ġifieri sakemm ħa tibqa' għaddejja, imma ħafna nies jgħidulek inħass il-bżonn li jkun hemm għarfien għax dan mhux kampanja u tispiċċa, imma l-ħin kollu dejjem tfakkar. Hekk hu, waħda mill-għanijiet tagħna b'din il-kampanja Take Action li issa prattikament wasalna fl-aħħar, kien it-tir tagħna li nġegħlu lin-nies iħossuhom parti minn din ir-realtà ġdida, Antonella, realtà li torbot gaming, iGaming, gambling, li t-tfal tagħna qegħdin tista' tgħid jitwieldu fiha. Allura, il-bilanċ tant hu importanti li rridu nagħrfu kemm il-pożittiv li għadni kemm insemmi, imma wkoll insemmu wkoll ir-riperkussjonijiet li ħareġ ukoll mill-firmat. Riperkussjonijiet. L-eċċessività iwassal għal riperkussjonijiet varji, fosthom l-obeżità, kif issemma. Il-gaming hija attività li hija waħda sedentarja ngħidulha li inti tħaddem mill-inqas ġismek. Allura inti tirrikorri għall-ikel ta' malajr, torqod inqas, l-attenzjoni fuq il-post tax-xogħol, l-attenzjoni fl-iskola tonqoslok. Allura rridu noqogħdu daqsxejn attenti. Din il-kampanja Take Action kienet parti minn proġett, Antonella, proġett ambizzjuż, għall-Fondazzjoni, iva, iva, proġett ta' ta' 1.1 miljun ewro finanzjat mill-Unjoni Ewropea. Kampanja ambizzjuża nerġa' ngħid għall-Fondazzjoni għaliex mhux faċli meta titkellem illum il-ġurnata fuq gaming, Jew nisimgħu mil-lat politiku ta' qligħ finanzjarju, abbuż finanzjarju, eċċetera li tajjeb li nitkellmu fuqu wkoll. Imma tisma' wkoll ħafna negattività normalment. Il-Fondazzjoni xtaqet li tkun nerġa' ngħid ta' bilanċ. Ma nistgħux inħarsu lejn dawn l-attivitajiet moderni vis-à-vis lenti negattiva biss, imma rridu naraw ukoll il-pożittiv. Inti tista' tieħu pjaċir b'kontroll, kif għedna bilanċ, u xorta waħda tkun tipparteċipa imma. Għaliex le? Kemm jista' jkun inżommu lin-nies hemm barra 'il bogħod mill-eċċessività. Once li l-persuni sfortunatament li jkun hemm minnhom li jaqgħu għall-vizzju, Hemmhekk il-suġġett tar-responsabilità ftit jorbot. Min hu forsi għaddej minn din il-problema jew jaf b'xi ħadd, għax din hija l-golden question ngħidilha jiena, x'wieħed għandu jagħmel, kif għandu forsi anke dak li jkun ħa jgħidlu imma ma taħsibx illi qed tilgħab iżżejjed jew ma taħsibx li qed tqatta' ħafna ħin, tista' tagħmel xi ħaġa oħra. kif għandu wieħed jittekklja jew lit-tfal jew u x'għandu jagħmel biex ovvjament jiġi għall-għajnuna tagħkom? L-ewwel ħaġa il-komunikazzjoni hija ċ-ċavetta, jiġifieri rridu nitkellmu mal-persuna u nġegħluha tirrikonoxxi jekk tkun għaddejja minn problema akuta. li iva, hemm problema u iva, il-persuna għandha bżonn is-sapport. Is-sapport qiegħda hemmhekk, Antonella. Il-Fondazzjoni Lop Responsabbli toffri s-sapport permezz tal-linja ta' sapport nazzjonali wieħed seba' seba' seba'. Barra minn dik il-linja nazzjonali għandna wkoll iċ-chatline. marbuta mal-websajt tagħna www.rgf.org.mt. Iva, għandna ġent imħarrġa, nisimgħu l-karba tal-persuna, normalment persuna ċċempel anke għal informazzjoni. Nilqgħu għat-telefonata u noffru s-sapport bl-aħjar mod possibbli. Jiena nirringrazzjak illi għoġbok tkun magħna. Aħna min-naħa tagħna anke fuq il-paġna tal-Facebook ħa ntellgħu wkoll is-sit elettroniku, l-informazzjoni biex dak li jkun qed jismagħna u forsi jaf xi ħadd li hemm xi każ allura tistgħu awtomatikament forsi jekk ma lħaqtux ktibtu tkunu tistgħu tidħlu f'aktar fid-dettall. Grazzi ħafna, il-kumplament tal-ħidma hi tajba u dejjem keep up the good work. Grazzi, grazzi. U minn hawnhekk però ħa mmur daqsxejn.